Ar ddydd Mawrth yr ail ar hugain o Ebrill, ail-ymddangosodd criw o dirfeddianwyr gerbron llys yn Adon, Llanelli, mewn anghydfod gyda GreenGen Cymru, cwmni sydd yn bwriadu adeiladu peilonau i gludo ynni o fferm wynt ger Llanddewi Brefi i is-orsaf y grid cenedlaethol yn Llandyfeilog. Ar hyd y llwybr, 35 milltir o hyd, mae nifer o dirfeddianwyr yn gwynebu gorfodaeth i adael i Green Gen Cymru i arolygu i tiroedd cyn gosod peilonau. Mae nifer o rain heb ganiatáu mynediad i arolygwyr Green Gen Cymru i'w tir, gan arwain at achosion llys. Bellach, mae'r cwmni wedi dod i gytundeb gyda rhai o'r tirfeddianwyr. Mae disgwyl i'r pylonau gael eu hadeiladu ar draws pentref Llanllwni. Dyma Meinir Evans sydd yn byw yn lleol. Yn ddiweddar nathon ni lawnsio cronfa Go Fund Me ac o fewn wythnos o'dd dros 50 mil wedi gyfrannu i'r gronfa. Felly, ni wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y gymuned leol. Ni am barhau gyda'r ymgyrch i sicrhau bod dyfodol yn ardal ni ar gyfer lles y pobl ifanc. Peilonau yn mynd i fod yn agos i ysgolion. Mae tair ysgol o fewn un kilometr i'r peilonau, sef Ysgol Carreg Hirfaen, Ysgol Llanybydder a Ysgol Llanllwni. It's the wire comes round again.

Wrth deithio ar hyd yr ardal, mae placardi a phosteri yn erbyn y peilonau yn dangos gwrthwynebiad nifer o drigolion. Dyma Linda Evans, cynghorydd sir lleol ward Llanfihangel ar Arth. Methu deall, a gweud y gwir, pam nad yw nhw'n cael eu tanddaearu. Pam i ni yma yng Nghymru yn goffod derbyn hyn eto. Oedd 'na bobl fan'na mewn llys barn, heb fod mewn llys yn eu bywyd erioed am unrhyw beth, a 'dyn nhw ddim 'di 'neud o'i dim Nid o'i le nawr. Yr unig beth maen nhw wedi wneud yw treol diogelu eu tir i hunain, rhywbeth maen nhw wedi buddsoddi yno ar hyd y blynyddau. Oedd y tir ffyrddwanwyr yna oedd yn y llys ddo, nag e ond yn ymladd er lles diogelu tir i hunain, ond nhw hefyd yn, yn ymladd i ddiogelu yn cymunedau ni, a'r bobl, eu cymdogion nhw, y bobl sy'n byw o'i hamgylch nhw. Yn ôl Green Gen Cymru, mae'r tirfeddwyannwyr dan sylw wedi cytuno i roi mynediad heb ganlyniad mewn costau. Golyga hyn nad yw costau cyfreithiol Green Gen Cymru yn mynd i gael eu hawlio oddi ar y tirfeddianwyr. Ond clywodd y llys na fydd y cwmni yn gwneud hyn mewn achosion yn y dyfodol. Dweud y wir, mae'n frawychus i ni fel teulu. Mae'r cynllun gwreiddiol, o, mae wedi newid yn syf syfrdanol erbyn hyn. Mae nhw erbyn hyn yn croesi, fel ti'n lli gweld, y gros ni fan hyn, a mae nhw ddim yn mynd i fod yn bell o gwbl. Mae'r gwifre ond 87 metr o'r tŷ, a mae'r gofid sy 'di dod gyda hynny yn aruthrol i ni fel teulu achos ma'r maes electromagnetig sy'n mynd i ddod ohonyn nhw byddwn ni yn ei chanol hi. Y cwestiwn bydden ni'n gofyn i Green Gen Cymru ac i Llywodraeth Cymru yw beth fydd y gost hirdymor o'r pelonne yma ar ein cymunede a'n pobl ifenc. Ch'bod ma'r bywyd gwyllt yn mynd i cael clatschen ryfedda ar pan fyddan nhw, nid yn unig pan fyddan nhw yma, ond yn y broses o gosod y strwythurau yma i fyny. Ydy'r gost hynny i'r bobl, i'r gymdeithas wedi cael ei edrych mewn i? Dwi ddim yn meddwl. I don't think Green Gen Cymru are listening to our concerns. They seem hell-bent on building pylons because That way they get greater profit. Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Green Gen Cymru bod nhw yn defnyddio adborth er mwyn ailunio llwybr drafft, gan ddefnyddio enghreifftiau fel Ysgol Carreg Hirfaen, lle mae'r llwybr wedi symud ymhellach oddi wrth yr ysgol, ac yn Llanarthne, lle mae adran o'r gwifrau wedi cael eu tanddearu yn ôl y cynlluniau. Mae pawb y moyn ynni gwyrdd a mae ffordd o ganiatáu hynny drwy osod y ceblau yma o dan ddaear. Mae'r frwydr rhwng ymgyrchwyr a Green Gen Cymru yn parhau felly, gyda'r naill ochr yn bwriadu ildio.